Koronayê bandoreke gelek neyînî li ser hemû mirovan kir. Derketina derve qedexe bû, kafe û restoran hatine girtin, em ji dost û hevalên xwe bûn, em nikarin biçûna ba nas û hogirên xwe. Lê bandoreke erênî jî li ser me kir. Ew çi bû? Xwendina kurdî bi pêş ket. Piştî ku pandemî dest pê kir, qedexe dest pê kirin, ji bo em wê stresa li ser xwe biavêjin, me dest bi xwendina Kurdî kir. Firotina Kurdî, bazara Kurdî ya online geştir bû. Di serdema koronayê de ji ber sê sedemên giştî bazara online ya Kurdî geştir bû. Ya herî girîng ew bû ku xwîner bê îlkolan û pirtûkfiroşan bi xeteraya koronayê re rû bi rû bimînin, ji mala xwe dikaribûn xwe bigihînin pirtûkan. Her wiha ji ber stres û acizbûnê bû rêyeke revêt nava malê de. Sedema sêyem jî ew bû ku xwîneran dikaribû xwe ji her welatê bigihînin pirtûkan. Pirtûka kurdî jî ji vê bazara online sûdê wergirt. Pirtûka kurdî du hezar û çardan de meha îlonê cotmehê di wî dewan mehan de du hezar û çardan de ava bû. Li Diyarbekir me ava kir jixwe. Wî çaxê hin karên weke kovargerî min dikir, hin weşanxanan weke xebatkar alîkariya min dikir. Wî çaxê bi vî rengî hêdî hêdî tecrübeya min çêbû û min îhtiyacek di vî warî de alî online pirtûkên kurdî ku bê firotin min dît û du hezar û çar de serê du hezar û panzdan yekê çileyê me dest bi vî karî kir bi du hevalê xwe yê din re. Yanî pandemî destpêkê de ji xwe dema nû destpê kir teqrîben panzdeh roj Firotaname ket çünkü millet bêtir ket derdê paqijayê, derdê xarinê, tirsek bi vî rengî ket milletê. Millet aras pirtûk nefikirî, ne tenê ame ez tahmîn dikim gelek kesan ketiye. Li piştê panzdeh roja ku millet kete hundir, ket mala xwe, millet nêrî ku heya demekî tu li mal dimîne û biryar dan ku bêhtir pirtûk bixwînin, biryar dan ku bêhtir zarokê xwe fêrî kurdî bikin. Ji ber wî duyî heya me heya niha online satişa me zêde bûye. Piştî ku gelek kes ji karên xwe bûn, da ku nekevin tengezariyê û vê pêvajoyê wekî heyamek erênî bi kar bînin, berê xwe dan hînbûna zimanê kurdî, hewl dan bi rêya kursên zimên ên online zimanê xwe bi pêş bixin. Xwendina pirtûkên rêzimanî jî rêyeke din bû ji bo wan. Babetên ku herî zêde tên firotin hînbûna Kurdî ye. Ji bo hînbûna Kurdî zêdetir tên yanî wek online jî û wekî din jî gava tên li vir dera dikan jî dipirsin. Zêdetir kîjan mijariyên kîjan pirtûkê pêşniyar dikin ji bo hînbûna Kurdî û bêtir jî mesela hînker distînin online jî û li vir jî û Kürtçe wêreniyorum zêde zêde ji bo ku qet Kurdî nizanin, Kürtçe öğreniyorum. Ê ku zanin zî hinek mesela bingeha wan heye, dixwazin hînkerê bistînin, li ser wê didomînin hînbûna xwe. û wekî din ê zarokan gelek tên firotan. Ji gelek bajaran zêde zêde tên xwestin lê zêdetir ku em bêjin herî zêde mesela Stenbol e, Wan e, Mêrdîn e û Diyarbekir em dikarin bibêjin. Bajarên ku îsal lê zêde bûn û bo me bûn surprîz, Ew jî Mûş û Bîngolan dikarim bibêjin. Sîparişê wan gelek zêde ye. Her çiqas di salên dawiyê de roman û wêjeya kurdî geştir dibe jî, nivîskar û weşanxane ji kêm xwendina kurdî bi gazincin ku pirtûk zêde nayên xwendin û lewma jî nivîskar nikarin debara xwe bi nivîskariyê bikin. Lê yên gazinc dikin ne tenê ew in. Bû çar sal ez dest bi pirtûkên kurdî kiriye. Beriya wî haya min jê tinebûn. Tedê em dibêjin ya bi zimanê xwe em pirtûka bixwînin. Tiştêkî haya min re jê tine be meriv kare mijûl bibe. Na te got pirtûkek derdikeve bi zimanên tirkî em afîşa li her derê dibînin. Ama ev kêmasî di zimanê kurdî de gelek zêde ye. Yanî tune ye haya meriv ji pirtikê nû tune hewceyeke meriv hewl bide meriv zêde zêde reklama pirtikên kurdî weşanxaneyên kurdî reklaman gelek zêde bike wexte ku pirtikek nû derdikeve ez ji xêla hevalan re hîn dibim îşte di twîtterê de ez hîn dibim parve dikin heval îşte vî kitabê derketiye. Ji zêdebûna firotina pirtûkan jî Ji geşbûna wêjeya kurdî jî eşkere dibe ku kurd hay ji hene xelasî û pêşketina wan di nivîsandin û xwendina kurdî de ye. Wek Seydayê Cegerxwîn jî gotî, Zimanê me xweş, xweroş û ciwan ku pê bizanî nakî ziyan. Ger nas nenas, War TV, Amed.